ka wali tɔri di puuni. Chuɣi. Ka di prisoners maa n puhi mali li puhiri bee shɛba n yiri sambani. Shɛba yɛn yi sambani na kamani ɛɛn Ambariya nima bani n mali di zumba puhira hali chuɣu ban yɛn yahi afabili ti na ka o kana ti yɛ di puni di mali la kamani a nyɛ sani ka kpɛna di puuni bɛ yɛn yɛla lala nyingokɔri shɛli ka di wuhiri kamani nyɛ ŋuna nyin kpɛm na ni a ti ka a ti maa n lan yi

Bɛ ni ku tooi yɛla liiga shɛli nyɛla bɛ ku tooi yɛla bɛ ni jeei li shɛba maa liiga Buluu maa, maa, ya. laa buluu maa bɛ ku tooi yɛla li. Amaa dahin shɛli bɛ ni jeei la li, bɛ yɛn taai la laa liiga maa Ya. ka taai bindirigu ŋmani laa Okay. koko ŋmani. Okay. To amaa ti ni daa bi paai laa level maa. Ah, okay. Mhm. Alright.
So chɛɣu ti kana ti yuli, a ni niŋ comedy, anfaani, a- a- anfaani din ka a di so far in comedy, a kpaŋ a maŋ pam comedy puuni ka ka zali yuli di puuni. A ni tooi yɛli ma anfaani shɛŋa n di, awards shɛŋa na mi n di mini di tab tab maa. Wa n tuuli award ku nyɛla eh, ni yɛri shɛli yɛn yɛbi guma ni araa ŋmahi remote hali ka o nyi nyaɣa tiɛn kabigu maa. Okay. Eh, Draa ku zaŋla moto palli n zali ti la competition maa ka di wuhiri ka maa ayi ti o wiini li. Draa nyɛla tamali fɔndi kam. Fɔn kam daa yihila bidib so bin ni ni tiɣi ka o gba chaŋ o chɛndi nima ka o ni tooi yɛli o ni na mini gɔn nyɛ shɛŋa. Okay. So bin daa laɣim ti tiraa gari ninvuɣu pishini binshɛɣu. Okay. Shɛɣila ka di ti nyɛla man daa dili. Okay. So ni Yaɣa di- daa niŋ. Di daa niŋla eh, bini ŋɔ maa nyu kɔhigu maa shee maa eh, Pikɔna. pikɔna Mm. di daa ku palimi hali pik din niŋbu ni ka ka kpahi ban shɛba kpe shoo Okay. la because bin daa mali yurilim zaŋ tima shɛm maa di daa chɛmi ka salo maa yina ni nimmɔhi Okay. n ti ku kpɛli viɛnyɛliŋga ka Alright. na- naawuni ti ti nasara ti mi piligu maa ma mini Ti daa chaŋ mi puhiri ti nanim maa fɔŋ kam ŋun nir zani. Dabisa maa ni daa miri ti yɛn chaŋ nti puhi a naa maa ka a yɛli a salichi maa a ni lɔri o alikauli shɛli Yeah. zaŋ chaŋ moto palli maa polo. Ti ni daa chaŋ gbɛbu a paɣa kpɛm sani maa n daa yoli o, Yɛm a yɛn dila moto maa, yɛm mi yi dili m-be n-spaakili. Yɛm ŋun kama yɛn zaŋla ti ti Ka o ti spaakili. spaakili, ok. Ka So na- daa daa dili bi daa bilindi Ka mi Naawuni kuli. ti ti ti ni lan A nasara. daa dili yi daa bilindi mi kuli. Afa so be ti fɔŋ maa n-kɔhiri building materials Okay. ka bɛ booni o Anugu Sel. Anugu Sel. O first pick up mm. di yiya maa ka o dali mm. o daa ku chɛmi ka ti kpuɣi moto maa taɣali pikap maa okay. mm. ka ŋmɛ ʒɛm n daa loori maa mini moto maa na hali ni yiŋa okay. n yi biɛɣu ka ti bilim moto maa chaŋ yɛbigu ma na san yoo ti sipaakili to nimaani ka moto maa naba n yili sɔŋ ni moto palli na ka moto palli ka di nyɛla moto ŋɔ ŋɔ bi bami zuɣunli zaa ban ku ba mi zuɣunli ka lahi paɣali n pobili di saha mi ka bi daa bari chɛni ti bari moto nim yiri sankansi na maa ma bi daa kuna bi yɛn zaŋla moto maa di eeri miro nim maa n kpari tooni maa ka villi to din nim maa zaa bi daa villi ka di ku kpɛliya laa ka maa miro maa maa ka di ti nyɛla laa kuushin diɣili ni maa din ka ba ŋmaa kpɛli ni maa so ti zaŋ moto maa na ti zali guma naa ka yɛbi guma naa gbaari muut ŋun ninkurigu maa n ti bɔri ni o kɔhim gba o ku ŋmahili o ku yaɣali ŋmahili hali ka o vuhim ti bɔri ni di to ka ti deei li baatiri na Ka- eh, baatiri kani ashe ban ba- hali ban bi tooi bo baatiri gba ni di niŋ din ni mee bi ti lee ku kuna ti monje ti ni tabigi ka di spaaki ka ti nyɛ nachim maa so biina ka